glory glory glory glory glory to god mari vakanaka mari vakanaka ndiyena ndiri kuona navo ndiyena ndiri kuona navo nhasi tinotenda yes tindisa comment ndikuone glory to god glory to god ndiyena ndiri kuona navo Praise God, praise God, praise God. Uh, today we have something powerful. Toda kuti taure pamusoro pacho. Mwari vatiite zvakanaka and ndinotenda kuti vanhu vachaita zvakanaka even vachazoteera kuona pa next. You are going to be blessed. Glory to God, glory to God, glory to God. handina nguva tinoda kutotanga in two minutes to come uh, so ngatisey our broadcast kune umwe munhu atingafungira kuti angada kunzwa this message ngatisey ngatisey ngatisey let's say our broadcast let's say our broadcast quick quick and let's say our

ndingotaura something tiri very powerful and you are going to be a blessing to somebody somebody anokuremember anokuremembawo in the life kana uchingoita zvinhu zvakanaka vamwe vanhu vanoremember nekuda kwezvakaipa vamwe vanhu vanoremember nekuda kwezvakanaka so to choose to share the gospel chimwe chinhu chakanaka chatinokwanisa kuchuza tese ah, so mumwe munhu anoti handigone ku hana kupiwa chipo chekuparidza but eh, you can share that the message vaita kuti shoko ramwari rienderere mberi glory to god mwari vakanaka mwari vakanaka kuti mwari vatiite zvakanaka muzvara nhasi and i pray that

there's something chiri very very very powerful chiri chada kuti tinzwisise tese ungati mwari anotiitira zvakanaka tine something chiri very very very powerful glory to god hatitoda kupedza nguva yakanyanya tini kana tiine mabibles edu ngatitore mabhaibheri edu titoenderera mberi right now hapana chinotimitsa glory to god mwari vakanaka chavhura kuna subject today chavhura kuna first samuel first samuel chapter 16 verse 7 ndo patichatangira ipapo first samuel chapter first samuel chapter 16 verse 7 our word the word is going to be very powerful so tati mwari vatiite zvakanaka glory to god tati mwari vatiite zvakanaka the word is going to be very very very powerful today so tichatanga uh, first samuel chapter 16 verse 7 glory to god first samuel first samuel chapter um,

on outwards appearance but the lord looks on the heart glory to god mwari ngavatiitei zvakanaka hanzi mwari ndimwari vanoona mwoyo vanhu vanoona zviri kunze vanhu vanoona zviri kunze asi mwari vanoona zviri mumwoyo ndo nyaya yatoda kuti tifambe nayo muzuva ranhasi uh, ah, tokate i think tese tinoverenga bhaibheri tinoinzwisa nyaya iyi uh, nganingoita short uh, eh, samary and uh, kune vachazoverenga ti munoitwa zvakanaka mukaiverenga yese first samuel chapter 16 i think ino kubva kwekutanga inokuita zvakanaka just uh, short summary ino uh, zvinonzi uh, i think kuvhesi uh, kuchapter 15 yepamashure uh, samuel anobviswa pachigaro nani namwari nekutanga asina kuteerera and then iyi 16 iyi pavhesi yekutanga tinoza samuel anga achiri kuchema pamusoro pani pa pasauro anga achiri kuchema anga achiri kuchema then mwando paari kutaura kuti no uri kuchemereiko pane munhu wandanga ndisisi ah, andabvisa pachigaro andirika then zvinoenderera mberi same mwari anotaura same kuti no chitora chigona ng'ombe rako dati unozodza ah, another, another king uende kumba kwani uende kumba kwajese then anoenda samuel negona ng'ombe rake rekundozodza then asvika ipapo anosvika anzi panga paine vakomana vanga varipo so the one example yemukomana anga aripo uyu ndi anonzi ani eh, pandangovhura pavese 6 ya, ya eliab uh, eh, anotanzi when, when they come when they, when they had come he looked on, the, on eliab the eldest son and said surely the lord is anointed is before him the, Uyu akanga ari the prophet uh, the prophet of God siya some akanga ari siya but anoti paanosvika pana Eliab anotarisa outside appearance yake kuti ah, no apa Mwari apa ndo pavari kuda apa anotarisa kuti munhu anga akasvika munhu anga akasvika saSamuel amunhu anga akasvika saso so tinoona kuti anga akasvika anga ari munhu anga aioneka paisa kuti amunhu ari akasimba ane zvese zvinoiti ane mamhaso ane chii angakodzera kuti aite chi aite king so anosvika zvezvekare ipapo anosvika pana eliab otarisa maqualities kuti no he is the eldest and ane the same statures neani neaso so uyu munhu uyu anokodzera kuita mambo weisrael then mwari ndopanomutaura kuti no usasaramba uchiri uh, ndopanomutaura kuti but the lord said to same look not on his appearance look not on his chi appearance look not on his appearance because uyu aka anga avarairwa nehis appearance and mwari nomuta look not on his appearance and the height the height aina basa andika uh, or his status For I have rejected him kuti mwari ari kutaura kuti no usatarisa height yake usatarisa his statures usatarisa anything zviri outside appearance yake nekuti ini ndamurejecta why mwari akarejecta vanhu vese ivavava vanga vakakura kura for the kuvaisa in the place of king vanhu vanga vaine mamhaso something like that why akavarejecta mwari ndo this point yatoda kutifamba nayo and hatifaniri kuti tilose this kuti mwari why akarejecta vanhu vese And this is zvinotibatsira kuti understand the judgments of God ti understand eh, kuti Mwari how he sees his people zvinoti under zvinotipa understanding iyoyoyo so let ngatinzwe kuti Mwari anoti chi for I have rejected him for the Lord sees not as men sees Lord sees not as man sees, for man looks on the outside appearance, but the Lord looks on the heart. Hanzi munhu anoona zviri kunze, Mwari haazi munhu, nokuti munhu anoona zviri kunze, asi Mwari anoona zviri mumwoyo. NdiMwari ari kutaura kuti Mwari anoona zviri mumwoyo. the position yanga iripo iposition hombe yekuti sometime position yekuva yekuita king weisrael position that position iri high i think eh, tinozviziva tese muripo mumwe eh, maunopiwa maunopiwa mumasocial mupi macommunities something like that or maministry something like that unokwanisa kupiwa uh, a position nekuti maybe wakasimba simba maybe neheight yako something like that maybe kubudza futi nezvine zvauinazvo unokwanisa kupinda in any position mu, kana mu, nekuda kwemaqualities auye nawo anooneka ari physical nekuti wakaita uh, o level wakaita chii wakaita chii zvinokwanisa kukupinda pamapa zvinokwanisa kukupinza in the sec magovernment sector machichichi zvinokwanisa kukupinza izvozvo unokwanisa kuva neadvantage because of your muscles something like that muripo maunopinda so vanhu vanochuza vanhu kuti vapinde mavanenge vachida maybe kubudikidza nezvinhu zvavari kuona outside kubudikidza nepotential yavari kuona kuti ah vanhu ava ndikamisa panhu apa anokwanisa kuita zvinhu zviri nani asi apa tataurwa zvesva kuti no mwari kutaura kuti no inini handioni sevanhu vanhu vanotaura zviri kunze asi ndotaura zviri mukati vanhu vanoona zviri kunze Asi Mwari anoona zviri mumoyo memunhu. Zviri mumoyo memunhu ndoo zvinoona Mwari. So what is in your heart she zviri mauri. So Mwari vanochuza David. Pavese vanochuza ani? Vanochuza David vachiti uyu David Ndiye mwanakomana and ndiye murume unodikanwa nemwoyo wangu. Tikaiverenga kuna I think kuna uh, Acts 13 verse 22 inodaro kuti Mwari vakachuza chi eh, Dhavhidhi nokuti vakati ndiye, mwa- ndiye murume ari chi- anodikanwa nemwoyo wangu and uchaita kuda kwangu. So Mwari vakachuza Dhavhidhi nekuti ndiye munhu anga ari chi aidikanwa nemwoyo waMwari. and hanzi achaita kuda kwangu so mwari kana achichuza vanhu anochuza vanhu nekuda kwezviri mukati memwoyo yavo mamotives mwari anojaja mamotives because vanhu vanojaja maybe maactions kuti maybe akakuona wauya for example maybe wa mukomana nemusikana so maybe mu mukomana ari kutsvaga musikana wekuroora maybe uh, ari kupinda chechi maybe akaona maybe paita umwe futi musikana ari kuuye atongoti uye then ona musikana ari kuramba achiuya kuchechi nguva nenguva ari kuramba kuuya kwechi nguva nenguva and ari kuendawo pamberi pevanhu ari kuimba something like that ari kuita anything anything chaari kuita maybe mukomana kose kuti no ndamuona chi musikana chachanda chaga musikana anoda zvinhu zvamwari musikana anoimbira mwari musikana anoparidzira but hatina kuunderstanda kuti what the motive iri kuita kuti munhu aite basa ramwari What is your motive yekuita basa raMwari? Zviri kubva pasi pemoyo here kana kuti uda kuwana praise from people? Uri kuzviitire kana kuti uda kuwina zviripo zvimwe zvinhu zvauda kuwina. Uri campaigning, uri in the competition. So Mwari anochuza vanhu kubudza nemoyo nezviri mumoyo mevanhu. Tinotonzwa kuti even Sauro akachuzwa nevanhu. Sauro ana kuchuzwa naMwari. akachuzwa nevanhu kuti aite king because vana veisraeri vakakumbira kuti no tinodawo munhu anotitungamirira so vakaona uh, sauro akakodzera nokuti sauro anga akasimba simba anga ari munhu amurefu something like that so vana veisraeri ndo vakachuzani ndo vakachuza sauro ah, sauro haana kuchuzwa namwari Mwari akango obeya zvanga zvanga zvataura chi zvanga zvataura vanhu asi Sauro asi Mwari akango respecta that zvanga zvataura vanhu asi akanga asina kubva pakasi pakati pechi pemoyo waMwari wanga usina kubva on the heart yaMwari so its very important kuti tizive isusu vanhu zvinoda mwari glory to god tizive kuti mwari kana vachichuza vanhu ndeapi maqualities avanotarisa because as vanhu maybe tingangochuza vanhu even eh, kubudikidza nezvinhu zvavainazvo kuti uyu ishamwari yangu nekuti ane zvinhu zvakawanda zvakati uyu ishamwari yangu nokuti ane zvinhu zvakati zvakati zvakati zvakati zvakati because tingachuza futi vanhu kubudikidza nemagifts avainavo kuti no uyu ane gift yakadai ane gift yakadai so then ndomuchuza kuti ndifambe naye regai ndikuudzei kuti varipo vamwe vanhu vasi vatinotarisa pachiso vasingadiki tichitaka vanotarisa pachiso vanhu ivavo vanhu ivavavo tikatadza kudesigner tinorasikirwa nevanhu vari important varipo vanhu vanotarisa in the ministry or in the any sector yamuri sokuti vanhu vasingadi vanhu vakani vanenge sokuti vakashoreka but in god is ati vanhu iva vavo vanodiwa namwari zvisingaiti so ngatichuze vanhu with judgment yamwari because in the days yajesus christ i think kuna isaiah 53 inotiudza kudaro kuti hanzi tichitarisa jesus christ hanzi hanzi muchimutarisa akanga asingadiki hakuna chinhu one chaaidika nacho jesus christ so many people maybe they can reject him and vamwe vatoda ha uyu here uyu mwana wakapenda vaimutarisira pasi nekuti hapana his appearance yanga isingagamuchiriki yanga isingadiki yanga isiri yanga isiri yanga isingadiki anga ari munhu oh, yes uh, uh, he was good but anga ari very humble anga ari very humble Anga asinga try kukwana kwana kuita sei akangomira akango pane his purpose and anotaura kuna john 5 i think verse 31 handisikakanganisi anotaura kuti no inini handitsvagi kukudzwa kwevanhu handitsvagi kuti vanhu vandikudze glory to god glory to god anotaura kuti no inini handitsvagi kukudza kwevanhu asi vanhu vanhanzi nekuti ndinoziva zviri mukati mevanhu nekuti mukati mavo hamuda rudo chairwo handitsvagi kukudzwa kwavanhu iam not looking for the praise of people nekuti ndinoziva zviri mukati mavo ndiye jesus christ aidaro so jesus christ is our example kuti kuna philippines uh, uh, tukunotaura kuti chi i think verse 5 inotaura kuti let have ngative nechi nemufungo umwe chete wanga uri muna jesus christ let have think like and jesus christ

but he chose to humble akazvihambla kuzvipinza in the human form is to kuva humble zvisingaiti kana mwari achichuza kupinda in the, in the human flesh kuva humble God is the most high God but zviri hambo zvisingaiti kuuya pasi pano kwakuchuza kwakusafa zvinosafawo nevanhu kwakuregai ndimbotesta the humanity ndimbotesta the life iri kurarama vanhu ndiuye ndimbotesta even the hell ndimboenda even kuhell ndimborarama kuupenyu huri kurama wani so that i can be merciful ndakuziva kuti no munhu ari ku because right now jesus christ is alive and ano understand everything in this life hanzi akayedzwa nekuyedzwa kupi nakupi asi haana kumbotadza so anozviziva akayirarama this life so zhinzi ive righteous judge anojaja nekuti anoiziva this life akadzidza in this life akadzidza kurama akadzidza kuva humble in this life and vanhu vachimusvipira mate vanhu vachimucriticiza ari son of god but sometimes isu tikangoti kure imbichana ah, vanhu vanotiona tikangoita something changoti kure kudarika vamwe vanhu tinotozviisa pamwe palevel yekuti sometimes achiita sevanhu pasi but the son of god let's learn this lesson kuti the son of god akauya akaita humble enough akaindanakira nevanhu vose vanodhakwa something like that zvese vanoita upombo vese all oh, masinners vanoita zvese zve akapinda mukati mavo asi anga asikavasiye vakadaro aitovashandura nekuti ndo chaakaura akati no inini handina kuurira vanhu vakarurama ano hanzi aka hanzi kana wakanaka kare hautsvage chiremba kana munhu anorwara ndi anotsvaga chi ndo anotsvaga chiremba so jesus christ akauya kune avo vanozviti no inini ndiri kurwara kune avo vanozviti ndiri kuda help jesus christ haana kuuya kune vakanaka akauya kune vakaipa akauya kune vakaipa kundonatsa ivavo vakaipa so kana wakanaka zvako there's no need yekuda jesus christ akauya kune avo vanoti no i need um, vanouye vanodzoka kwavari vanozvidzokera kwavari vanombozvitarisa upenyu hwavo vanoona the need yekuda jesus christ i am telling you today kuti hakuna munhu asingadi jesus christ in, in our life in mumu even muupenyu hwedu even in mukati medu memoyo medu there is a place of god there is a place of kumunhu wese there is a place of god in your heart pane nzvimbo yamwari mukati mamuri mumwoyo menyu mune nzvimbo yamwari mwari vanodiwa kunamatwa munhu akashaiwa mwari akashaiwa kunamata mwari anotsvaga chimwe chinhu chekunamata thats why muchiona kuti vana veisraeri moses paari kunonoka kubva mugomo vanoti no regai tizviumbire chimwari chedu tione pamwe patinonamata so vanhu vakashaya mwari kana vanhu vakashaya chinhu chokunamata kana vanhu vanotsvaga uh, vanotsvaga zvimwe zvimwari vanozviumbira zvimwari vanhu vakatadza kunamata mwari mupenyu vanozvitsvagira zvimaidols zvekunamata sometimes umwe there is a place yamwari in our hearts and uh, unto the place iyo yamwari yaitwa okupai mwari aiza asvika pai ndokuti tive uh, tive satisfied in this life tive satisfied hakuna chinhu chinokwanisa kucover that place yamwari iri matiri kunyange tikatsvaga tikapinda anything something chozokonza vanhu kuti vapinde maaddictions inyaya yekuda kuvhara that space inyaya yekuti vanhu vari kutsvaga certification vari kutsvaga con to be content so vanoenderera mberi vachiita se vachipinda mukudhakwa vachienda muupombo vachipinda mumadrugs vari kutsvaga certification but true content inowanika kubva kuna mwari so mwari zviri kunzi anoona chi anoona mwoyo mwari haaoni sekuona kwevanhu mwari haajaji semajajiro evanhu mwari anoona mwoyo uchiita chinhu chauri kuita your actions are not a real matter maactions ako haabatsiri zvakanyanya but zvinhu zvese zvauri kuita zviri kubva pasi pemwoyo here Kusubmita kwauri kuita kumutungamiriri wako kuri kubva pasi pemwoyo here? Kusubmita kwauri kuita pamurume wako kuri kubva pasi pemwoyo here? Mwari vanoona mwoyo. Mwari vanoona mwoyo. Tingakwanisa kuekta, tingakwanisa kudisivha vanhu nemaactions edu tichiitira vanhu zvakanaka kupa kwatiri kuita kuvanhu kuva kugova kwatiri kuita kuvapa zvese zvatingavapa asi zviri our motive what is our motive yatiri kuitira basa ramwari ndezvipi zvatiri kuitira basa ramwari our motive god searches the motive mwari ada the motive chii chatiri kuzviitira zvinhu zvatiri kuita chii chauri kuita zvinhu zvauri kuita izvozvo kuti wane mbiri here kuti wane eh, praise here from people mwari vanoona mwoyo so chinotonzi even kuna isaiah 14 mwari vakakwanisa kutoona zvanga zviri mumwoyo masatan hanzi akaona kuti iniquity yakaonekwa in him pride yakaonekwa muna, muna satan and akadonhera pasi ndoda kuti ndikubatsirei kuti how can we align our hearts with god right now zvanzi iniquity yakawanika iri muima mm, yakawanika iri muhayanamani masatani malucifer that was pride and hanzi akazvi akazvi hanzi akazvitaurira kuti no maybe ndingakwanisa kuva ndingakwanisa kuita above ani mwari ndingakwanisa kuva ndiri pa ndingakwanisa kuita ndingakwanisa kuva ndingakwanisa kuva pamusoro pai pamwari akazvifunga nemumwoyo make haana kuti anga azviita but akazvifunga nemwoyo wake ende mwari akabva atomudonedza ipapo Nekuti anga achida kuva pamusoro paMwari, pride. Shoko raMwari rogara richitaura kuti hanzi mumwe, hanzi mumwe namumwe, hanzi ngaasazvifunga kuti mukuru kudarika nepaanozvifunga napo. That's pride. Kuna James 4 inobva yataura kuti God resist the proud and give more and more grace to a humble person. God resist the pride zviri kure kana zvichinzi resist God resist the pride yonati God hanzi eh, God himself is against the pride person God himself is against munhu ane pride because pride hai appreciate pride inenge ichingoda kungoti ingoira pamusoro pride ayo uno pride inopa maexcuses even sometimes munhu ane pride ari wrong anoda kungopa maexcuses excuses munhu ane ari hambo ane the place yekuadjuster anobvuma kutsurika anobvuma kuva kugadzirisika munhu ari prideful haakwanisi anopa ma excuses zvati maybe ndazodai ndazo maybe eh, ndanga maybe eh, anonga achingopa but zvese ndokutaura kwemunhu ari pride kuti haadi kuva pasi pemumwe munhu ah, mashoko ake anenge achida kuti aramba achizika haadi kuoneka kuti ari wrong anenge achingozvikava kava ndozvinoita munhu ari pride ane pride anenge achingotsvaga anything chokuzvikavha kavha or something like that achizvikavhiridza kavhiridza everything but izvozvo zvokuzvikavhiridza kavhiridza izvozvozvo kunyange aita chivi kunyange atadza anoda kungozvikavhiridza kavhiridza kuzvizvo zvakanaka that's pride Asi kuti munhu anenge asati anyatsa kuona Mwari zvakanaka because it's a tendency yemunhu a fallen nature yekuti yekuzvifukidzira zvivi zvake. Tinoona even pa pana pana Adam paari kutadza hanzi anomhanya hanzi anozvifukidza nechi anozvifukidza ne ne fig tree anomhanya kuda kuzvifukidzira. but kuzvifukidzira kwake kwanga kuri tembara because akatora mashizha ekuti makatora mashizha kuzvifukidzira nemashizha mashizha ekuti anooma masikati so kusvika masikati anenge atooma e, zvinhu zvese zvinenge zvatova pachena zvichireva izvo kuti munhu haangakwanisi kuzvigaviridza chivi chake Munhu aunga chivi hakuna chivi chaunokava in this life chisingazobudi pachena. Hakuna chinhu chaunoita pakavanda kana iri sini yese yaunoita pakavanda isingazobudi pachena. Inobuda pachena and inokunyadzisa. So what I'm saying ndezvekuti ngasa um, let's run from let's run to God. Kana tapinda in this let run to God because chivi chiripo chivi hachisi chaMwari chivi ndicha Satan chivi chiripo pakunyadzisa Mwari ndiye ane the way yekukavha munhu zvakanaka that's why muchizoona kuti panext pamavhesis acho anotevera kuna genesis ukoko 3 zvinotaura kuti jesu zvinotaura kuti mwari akatora chi akauraya mombe akaita se akatora dehwe racho akafukidza Vanhu akava akavasonera mbatya akafukidza vanhu kutaura kuti Mwari ndiye anokwanisa kufukidza munhu kana uri wega munhu angakwanisa kuzvifukidza haungakwanisi kuzvidefenda God ndiye anokwanisa kudefenda munhu so let's run from him Let, let's run to God ngatirane kwa ngasachengeta zvivi ngasachengeta anga mumwoyo medu ngasachengeta grieve ngasachengeta bitterness zvatakaitwa nevanhu magrudges zvinoti mwari vanodawo vanoshanda in our hearts zvinotaura even uh, moses paanokanganisa paanouraya muijipita Uh, panomura anomufukidza anondomucherera pasi uh, then uh, omuvhara nejecha anomucherera mujecha omuvhara is the tendency yevanhu iyo yekuti kana munhu akaita chivi anotira kuchifukidzira asi that same person paanosangana namwari mwari anomuitira zvakanaka panoita encounter namwari god anochinja upenyu hwake so patinoita sin i'm not encouraging people but ndoti ngasagara in the, that place of sin nekuti mwari vanoda kudhira nemwoyo yedu vanoda kudhira nemwoyo yedu thats why kuchitaura kuna proverb 4 um, vese 23 inotaura kuti ngati inotaura kuti guard your and above all things guard your heart Guard your heart with diligence. Guard your heart. Chengetedza moyo wako nekuti mauri ndo munobuda zvitubu zveupenyu, mutubu zveupenyu. Moyo mako ndo munobva the real life. Guard it, guard your heart. Zviri kureva chinzi guard your heart. Zviri kureva kuti ndiwe iwe uri kualawa zvinhu Zvinofanira kugara mukati mauri. Ndiwe uri kudisallow zvinhu zvisingafaniri kugara mukati mauri. Ndiwe uri ku ah, because sometimes zvinhu futi zvaunoona zvinokwanisa kukuaffecta. Ndiwewe uri kuchuza zvinhu zvaunoona because maziso ma, magetsi magedhi aya, nzeve magedzi aya, muromo magedzi aya. kuti yese information inouya unoinzwa yese sometimes zvimwe information unoiona so ukaguida zvinhu kuti no ini ndofanira kunzwa ndaenda pasocial media ndoda kunzwa munhu akati munhu anondiendesa kuna christ paul anozvitaura kuti no follow me as i follow christ kuti no kana ndakuona something chisiri kunakidza mwoyo wangu i unfollow that person kana chiri ndikateerera munhu ndonzwa fear ndosara ndiri uncomfortable ndonzwa sekuti ndiri kusaririra because some people the life yavanosenda pamasocial media is not real vanenge vachitsvaga zvinhu zvokuti unzwe sokuti maybe uri kusara if you are not careful they, they sent mafake ma life ipapo they send whatever they want and sometimes zvinokwanisa kukuaffecta so choose people even sometimes eh, ndinokwanisa kutoimuta that status ndichiona kuti this thing ndandiri kuramba ndichiteerera izvi hazvindiendesi eh, pedyo namwari i unfollow ndinomuta that is the purpose ndokunozi kuita guard your heart guard your heart ndouri kuigada gaida zvinhu zvauri kuteerera kuti izvinhu izvi zviri kundisvisa kupi zvinhu zvauri kunzwa zvinhu zvauri kuona That's why kuna Hebrews 12 verse 2 kunotaura zvanzi fix your eyes on Jesus. Isai maso enyu pana Jesus. Isai ma iyeyeya mukamisa yeye mukaisa maso enyu pana Jesus hambokunyadzisii. He is the author and finisher of your life. Ndiye anoziva mavambo, ndiye ane mavambo eupenyu hwenyu, ndiye ane mapedzisiro. upenyu hwenyu ndiye anoziva how you end ndiye anoziva how futi you start havazivi vanhu vanoziva vanoziva uh, our life kuti ichapera sei but only jesus ndiye anoziva our end your life haizi mumaoko mevanhu yes god can trust people but your, your life iri mumaoko aishe jesu kristu so pese pauri kuluza focus kutarisa pane zvinhu zvimwe zvinhu unotonyura that's why ndo chakaita kuti peter anyure ichocho atombofamba pamusoro pemvura but inononza akazocheuka kumaside distractions akatarisa mhepo uku akatarisa what pane kuti atarise pana jesus kana akanyura akata maybe akatombotarisa nevanhu vaasiya uko kumashure uko eh, something like that akatanga kuteerera zvevanhu vaanga asiya mubhoti vanhu vakanga vasingadi kufamba musoro pemvura akabva anyora so zvimwe zvinhu zvinoita kuti vanhu vasaenderera mberi in their life zvinhu zvinoita kuti vanhu vazhinji vadonhe inyaya yekutarisa kumashure kune vanhu inyaya yekuti vanhu vanoteerera macritics vanhu vanoteerera kune vanhu vanenge vari against them glory to god ndochinoita vanhu vazhinji vatadze kuendera mberi in the life kuti vanoteerera zviri eh, vanhu vazhinji vanoteerera zviri negative very negative vanoteerera kuti vanhu vari kuti chii zviri negative about their past no vanhu zvavanoramba vachiteerera izvozvo Wokanganwa kuti no aita kuti ndisvike pane this panguva ino ndiJesus Christ. So ngandirambe ndakatarisa kwaari nekuti ndiye muvambi nemukwanisi wokutenda kwangu. So fix your eyes pana Jesus Christ. Usaalawa munhu kuti akubvise abvise maso ako ipapo pana Jesus Christ. Shamwari yakanaka inoku inoku but uh, inoramba ichikukurudzira kuti maziso ako atarisa pana jesus christ shamwari yakanaka inokukurudzira kuti ukure muna jesus christ uh, glory to god ndo zvinoita shamwari yakanaka izvozvo inokukurudzira kuti uye ukama hwako namwari urambe uripo there are lot of friends Maybe umwe munhu shamwari dzawakapinda mukati madziri right now ndodzakakudiscourager chitendero ndodzakakudiscourager mm, uh, kuti usaramba uchienderera mberi kunamata mwari shamwari ngatichuze shamwari hanzi guard your heart ndiwe uri kugadha zvinhu zvakuda kuti zvipinde mumwoyo mako gadha zvinhu zvakuda kuchenga zvinhu zvese zviri negative even about your, your pastor about your apostle something like that There are lot of people vakateerera zvingori negative negative about their pastors vakateera zvavaitaurwa zviri negative about their pastor hey, pastor venyu anodai pastor venyu anodai zviri negative but ikatarisa in their life vanoona zvi vakatomboona mamwe mapositive vanotoona no my life yakachinjwa nemapastors aya ah, but eh, vanhu vakazouya vachivaudza zviri negative zviri negative and vanhu vaiva vakadzokera kumashure nekuti vakatera negative vaka vakakanganwa ka changes ka ka ka ka changes kakaunza ivavo vanhu ivavo ka changes kakaunza vanhu vaMwari muupenyu hwavo I think tika allow eh, tika tasa even muupenyu hwa Jesus Christ like that eh, woman kuna Mark 5 mukazo kubuda ropa we after 12 years dzese jesus christ anga atoapo kare pese paaienda kun'anga paaenda kupi paaenda kupi hanzi akaenda kuzviremba nazviremba achienda uh, the solution isingaoneke but akazoti no ngandiende uh, hanzi akazotaura nezvemumoyo make kuti ngandiende kunani kuna jesu ndikangondobata chete ndinopora and haana kumboda uh, another opinion kubva kune umwe munhu hanzi akazvitaurira nemumoyo make so ndo yatinofanira kuzvidzi munhu umwe naumwe anofanira kudzidzira kuizvi encourager him, himself or herself into the lord ndo the lesson yaunokwanisa kuzvi kukwanisa kuzvidzidze kuzvidzidzisa iwo pachako how to encourage yourself in the lord how to encourage yourself in the lord i think eh, umwe anotidzidzisa this uh, ndidavid ndi Zvinonzi Zikilagi rapambwa, vakadzi vake vese vaenda. Hanzi anosvika Zikilagi rapambwa, zvinhu zvese zvatsva, vakadzi vemauto ake vatorwa vaenda. Then eh, anosvika ipapo, hanzi vanhu vose vanga vatsamwa naye, masojas ake akachuza iwo anga atsamwa naye. vanga vada kutomukacha vanga vada kutomupedza but hanzi iye akambomira kufokasa nevanhu ivava akaenda pana pamberi pamwari hanzi akatanga kuzviencouraja himself akatanga kuzviencouraja akabvunza mwari kuti can i pursue then mwari akamuti pursue um so ndo zvatinofanira this is a lesson yatinofanira kudzidza kuti how can you encourage yourself in the lord Don't, don't encourage yourself in the, musaisa confidence yekunyeba confidence in the flesh ndeyekunyeba confidence but learn how you encourage yourself kuzviencourage kuva neconfidence muna mwari ndochakaita dhavhidha akunde goliati ndochakaita confidence yake yanga isiri paflesh something that eh, they said hey, you must have confidence something like that you must be bold yokuactor no chakaita kuti dhavhidhi akunde pana goliati inyaya yekuti anga aine eh, confidence yake yanga iri pana mwari confidence ya ya ya david yanga iri pana mwari and anga aine matestimony aakaona kubata kwamwari ndozvakamuita kuti aenderere kumberi ndozvakaita akunde goliati because pachavo vana pachavo mambo saul vakanga vachudza kuti munhu achauraya achauraya goliati achapiwa achapiwa pfuma yakawanda and achapiwa mukadzi and achasunungura even mhuri yake kuti mhuri osunungura his family yake zvoda kuti aizosunungura kubva family yake yese yaisunungurwa kunyange kaona munhu asina mota aigona kungoti okay ndokutengera mota so family yake hakuna family yanga iri yaizova murombo futi but david anoenda akangobvunza kuti munhu akadi achapiwei then vakamuudza then but paari kuenda Hapana kundo kundo rwana David papari kuenda kundo fesa Goliath anoudza kuti no inini ndinouya kwauri inini handiuyi kwauri nechi nemunhu asi ndinouya kwauri nechi nemunhu waJehovha kuti akanga aine trust muna Jehovha pese pari kutaura na Goliath anomuudza kuti no ndiwe ani ndiani wewe unojaira vana vaye uh, uncircumcised person Kutaura kuti Goliati anga asina covenant naMwari. So ah chihana changa chiri pana David these heart ya David yanga iri yekuti no iwo iwo wakaita uri munhu ushingi hwako umbori papi wewe munhu asina covenant naMwari isu tinorarama the living God so David anga aripo pakurwira rusununguko rwechi akanga aripo dhavhidha akanga aripo paku um, akanga aripo pakurwisa dhavhidha nokuti angaona kuti no uyu munhu uyu ari kuda kushooresa vana veisrael anoda kushooresa zita ramwari so dhavhidha anga aripo kuda kukurudzira kuda kuti zita ramwari rikudzwe akataura kuti ndinouya kwauri nemunondo wajehovha haana kumbopa confidence yekuti no shamwari ndikutoda mukadzi ndofana tokuuraya nhasi ndotoda chinhu chakati ndokona kudai ndotoda pfuma ndoda kuda taona vanhu vakawanda kazhinji vafira pfuma nokuti vanhu vari kuda kupinda vafira pfuma vafira zvinhu there's a lot of fights even vekuvakadzi chai chaiyo kuti pane rufu rwaye rwaitika in, in, in this generation nokuti vanhu vazhinji vatosiya mhuri dzavo nekuda kwevanhukadzi nekuda kwevanhurume marelationships nokuda kurwira ma, uh, kurwira marelationship kurwira vakadzi kurwira varume there are lot of people right now varemara nekusaziva chinhu zvokurwira nekusatan ava deceiver glory to god so tovati mwari atite zvakanaka so shoko ramwari roti guard your heart so from today tovati ubate this uyu kuti guide your heart and eh, ziva zvinhu zvauri kuallow kuti zvipinde mukati mauri kugumburiswa haumugumburiswe here Kutsamwa munhu haatsamwi here? Ehe unotsamwa but bhaibheri rinotaura kuti chi usapedza zuva rese wakatsamwa. Vanhu vanokuita zvakawanda ngatingodzidza upenyu hwaJesus Christ kuti upenyu hwaJesus Christ wanga wakamira sei vanhu vaimucritisaiza achikasa even dhimoni vanoti ayo makasitiri ako iwoka unenge uri mukuru wavo madhimoni iwewe Kudai that woman akanzwa izvozvozvo zvese kudai akabvuma kuteerera izvozvozvo kuti uri mukuru wemadhimoni aitoita kuti uri Beelzebub iwo unokara mwana waDhavhidha iwo wakakura tichiona something like that vanhu vaimutaura zvakawanda vanhu vaitaura zvakawanda pamusoro pake so ndiwe unochuza zvaunoda kunzwa zvimwe zvaunonzwa zvinokuafekta that's why jesus christ akataura kudaro kuna mark 4 no Madzitapo zvavo chenjerai zvamunonzwa and ndiri kukutaurira nhasi kuti chenjerai zvamunonzwa chenjerai zvamunonzwa pamusoro pevanhu vamunoda chenjerai zvamunonzwa malot of relationship abreakwa because lot of people vari vane jealousiyo havadi kutokuona even uchitofamba nemunhu ne waunofamba naye uri muchechi yauri iyoyo Vazhinji havadi kutokona. Vazhinji vanhu havadi kukona uri mu relationship yauri, un the marriage yauri. Vazhinji vanhu havadi kukona uri mu church yauri iyoyoyo. Vazhinji vanhu havadi kukona even uri mubasa rauri irororo. Jesus kana anotaura kuti nanzi chenjerai zvamunonzwa. Chenjerai zvamunonzwa. Zvamunonzwa imimi vanhu about eh, zvinhu zvandataura izvozvi izvi zvinokuaffecta zvinoaffecta your life kuti ukangonzwa negative negative unotobuda mune unotobuda muvanhu vaka unotobuda muvanhu vanotokuitira zvakanaka ndinotoenda astray tsvaga the councils of god always tsvaga kuti mwari ari kuti chii usatsvaga vanhu kuti vari kuti chii vati mwari vatiitire zvakanaka muzuva ranhasi so zvinonzi mwari ndo anoyera makwara evanhu i think ndikaverenga kuna proverb 21 vese 2 inongotaura futi kuti munhu anoziva anzi mm, mwari ndo anoyera makwara emunhu mwari ndo anoyera makwara emunhu Makwara emunhu anoera naMwari. Jehovha vamwe vanozoti hanzi vanhu vakaitora as a joke yekuti there's a joke yakabuda kuti Jehovha anoera moyo but eh, like a totem ah ah zvaireva kuti Jehovha anotora the motive iri inside that nokuti munhu a- pamakwara ake munhu anoti akanaka asi Mwari anoera moyo pamakwara ake Munhu anoti akanaka asi Jehovha anoyera chi moyo. Jehovha ano tsvaga ma motives ano pama pama every party auri kutora pama every way auri kutora every pese pauri Jehovha anoyera moti kuti what is your motive yakuita kuti ude so yakuita kuti upe motive ipi yakuita chii chakuita kuti uite zvauri kuita right now ndezvipi zvakupusha Ende Mwari akaona zvinhu zvakanaka zviri mumoyo mako anokusimudzira asi Mwari ano resista the pride, the proud person anopa anopa more grace to the humble person so ndoku kana uchida kuva aligned kana uchida kuti moyo wako uve aligned newawari chooser choose to be humble choose to be humble glory to god so i think izvozvo ndozvandikangosiya muzvara nhasi for in short uchida kuti eh, uve in the line uve in the line nemoyo wamwari choose to be humble hanzi god resists the proud so choose to be humble kana chava kuva align nemwoyo wamwari choose to be humble hanzi above all guard your heart uh, ndiwe wewe unoziva zvinhu ndiwe unoziva magaidiro guard your heart Zvinhu zvaunoona, zvinhu zvaunonzwa, zvinhu zvinopinda ndo magetsi anopinda nezvinhu iwayaya maziso, nzeve, information yese ipapa so guide zvikwanisa kuguida zvinhu zvaunofanira kunzwa masocial media zvinhu zvaunofanira kunzwa kuanything andika zvinhu zvaunofanira kuona ndiwo unozviguida sometimes zvimwe zvaunonzwa zvinokucorrupta so choose zvinocorrupta mwoyo wako so choose and choose to forgive do not keep anger anger inoblocker your relationship with god so mwari vanoona mwoyo mwoyo wako kana uri right you already accepted namwari mwari anochuza vanhu ivavo achivaendesa mwari ndiye anosimudzira vanhu vari hambo and opposite yacho vanhu vane pride vanovadzisira pasi vane hambo vachisimudzirwa so choose to be humble choose to be humble most people are no longer humble humble choose to be humble before the lord glory to god mwari ngavatiitire zvakanaka

Kuva nokugarisisa mumwoyo kunoita kuti rudo rutame, kunoita kuti bitterness iuye, kuita kuti anger, so that environment haisi right. So mm, kana uchiregerera munhu hausi kuregerera munhu iyeye kuti hausi eh, kuitira munhu iye chakanaka but uri kuitira zvakanaka uri kuitira uh, uri kuitira iwewe namwari uri kuitira your relationship yako nani namwari so anything chinhu chaunochuza chichichuza because chiri kuitira zvakanaka ani mwari kuregerera hakuitiri munhu akanaka hakuitiri eh, so don't choose kuti ah, maybe ndikamuregerera anozonda anozonda anozonda aa kuregerera kunoitira zvakanaka iwewe nerelationship yako namwari kusakipa enga kunoita zvakanaka kuti relationship yako namwari zviite se zviwi zvakanaka pride is not good inokuita kuti uone vamwe vanhu sevasiri vanhu Hungu yongoro mukuso choose to be humble zvinoita kuti zviitiremwa zvakanaka nerelationship yako namwari inosimba so ngasaisa trust yedu muvanhu ngasaisa mutrust jesus christ anotaura kuti no hanzi hanzi he did not commit himself to people hanzi haana kuzvicommita to people because he know their hearts haana haana kuicommit herself kutrusta vanhu too much aa haana and hapana pandambonzwa meeting achitaura izvi nemadisciples ake kuti ish zvazonditira vanhu zvazondida handinambonzwa macomplainsing macomplaining ake eh, nekubuza kwevanhu zvavaimitira kuti a ah, right now handisi kukwanisa kuita zvakadai nokuti vanhu vandidai nokuti vanhu vakandidai nokuti vanhu vakazondidai nokuti vanhu vakazondikandira matombo nekuti vanhu vakazondicriticiza paya paya pandakada kuti ndimboparidza vanhu vakandicriticiza haana kumbodaro nekuti paya paya futi pandakambokasta demon vanhu vakanditi ndiri kukasta nemweya uh, wabeuzabhabhu paya paya futi pandaidya nevanhu vanhu vainditi ndinokara aa hana mbonzwa achicomplain about it hana mbonzwa achinetseka achitotadza kuenderera mberi so zvinhu zvese zvamakaitirwa in the life Zvamakaitirwa nevanhu musazvichumna ngasagara mukati menyu. Focus on Jesus, fix your eyes on Jesus. Ndomuvambi, ndiye anoziva pekutangira, ndiye anoziva pekupedzisira. Vanhu havazive kwamuri kuendeswa naMwari. So better trust Jesus Christ because he know your end. He know your beginning, he know your end. So better to trust on Jesus Christ. People havazivi your your end. People vangaziva your beginning but people havazivi your end. Hanzi kunyange kutanga kwako kwanga kuri kuduku but kupera kwako kuchanga kuri kuhombe. So choose to trust in God, choose to trust in God. musafokasa kuvanhu vanhu vanokudisappoinda saka chiita tidisapa is high expectation yatiinayo tinoexpecta zvinhu zvihomo zvinhu zvizhinji kuti vanhu vatiitire Vanhu vazhinji sometimes vanhu vatino expecta kuti vatiitire havana havazivi Jesus Christ havana kuitwa born again. Ini I'm telling you kuti vanhu munhu anenge angotrusta munhu akaitwa born again and from eh, ndo ndo anenge ango understandawo ndo anenge angoiswa kachitrust mbichana but asina handimutrust handimutrust so I can trust munhu akaitwa born again anonyisa kuwana I can trust him. Hazvirevi kuti handidi vanhu ndinoda vanhu vese ndinovada. but in terms of trusting neissues of life nezvinhu zveupenyu izvi i trust to those vanoziva kuti munhu akaita born again vanoziva eh, the relationship yake namwari kuti yakamira sei ndo anokwanisa kutrust with the secrets so isusu vamwe vanhu hatina hana hana mwana hana hana vanongoti munhu wese wese wautoona nhasi wautotanga kutotaura zvinhu zvese and they end up exposing them they end up vakutaura chichi zvese uh, pamusoro pepenyu hwavo and they end up disappointed so trust in the lord with all your heart trust him trust god kuti mwari atiite zvakanaka handisi kuziva kuendera mberi may god bless you may god keep you in jesus christ orit kana vari pasina kuitwa born again you can be born again ari paoda ti no ndagadzisa ukama hwangu namwari right now your relationship namwari anoda ari kunzwa tinoda kureceiva jesus christ as my savior uh, handingakwanisi uh, kucontinue in this state i need god i need jesus christ here mukana wauya you can see in, in maseconds tikangobatirana kungonyengetera ipapa as i pray makasimudza ruoko rwenyu munongotaura mashoko anaya muchizvichibva pakati pemwoyo wenyu watiti mambo jesu Ivai mambo weupenyu hwangu. Ndinotenda kuti ndakatadza. Ndinotenda kuti ndiri mutadzi. Ndinokumbira kuti mundiregerere zvivi zvangu. Ende kubva nhasi ndinorambana nasatani nemabasa ako ose. Mambo Jesu huyai mukati meupenyu hwangu huyai mukati meupenyu hwangu be the lord of my life and the savior ndinotenda kuti jesu kristu muri mwanakomana wamwari makafa mukamuka for my justification uyai munhu mangu ivai mambo upenyu hwangu Nekusingaperi, kubva nhasi kusvika nokusingaperi, ivai mambo weupenyu hwangu, wezvinhu zvangu zvose. I give my life to you in Jesus Christ. I am born again. Kana watoita that prayer, you are born again. You are the child of God. Enda pamunofanira tsvaga chechi yaunopindirawo. Vanhu vanotangawo kubatanawo nevamwe vanhu muchirumbidza Mwari zvinhu zvichifamba. Maybe kana usina ideas nezvemachurch you can send uh, message to messenger then tokuudzai to the right place yokuenda. God bless you, God keep you in Jesus Christ. Amen.